Чэ, саҕалыхайыҥ. Үтүө киэһэннэн куйаар ситимин нөҥүө көрөн олорор, истэн олорор убаастабыллаах көрөөччүлэрбит, Нөмүгүбүт нэһилиэгин олохтоохторо уонна ыраахтан чугастан холбоммут ыалдьыттарбыт. Дьэ, бастакыннан туран, барыгытын бу саҥа үүммүт, саҥа саҕаламмыт сылбытынан, ороһуоспаннан, эргэ саҥа дьылынан уонна бүгүҥҥү кириһиэнньэ күнүнэн барыгытын Түһүлгэ культура коллективын уонна Спартак Петрович Федотов аатынан Нөмүгүтээҕи народнай тыйаатыр артыыстарын аатыттан итии-истиҥ эҕэрдэ буолуохтун. Бу үүммүт сыл убаастабыллаах көрөөччүлэрбитигэр, эһиэхэ барыгытыгар бу баабыр сыла Туйгун доруобуйаны аҕаллын, саамай бастатан туран доруобай буолуҥ, күүстээх санаалаах буолуҥ, дьулууру, ситиһиини аҕаллын диэн эһиэхэ баҕа санаабытын тириэрдэбит. Махтал. Дьэ, бүгүҥҥү аһа, дьэ бүгүҥҥү көрсүбүтүн биһиги үгүс дьон тиһиргиир тематын таарыйаары кэпсэтээри таҥхалааһын туһунан кэпсэтээри бу көрсүһүүнү тэрийдибит. Тоҕо диэтэххэ, хас биирдии киһи бу маннык көрсүһүүгэ бэйэ-бэйэтин кытта кэпсэтэн, санаатын атастаһан, билиитин атастаһан, биһээт саҥа информацияны ылар буолуохтаах диэммин уонна Ол информациятын хаҥатан, сөпкө бу олоххо туһанан, эбиһээт дьинэр көлүөҕэ бу бэйэтин билиитин тириэрдэр сыалыттан бу бу көрсүһүүнү тэрийдибит сеп. Аха, бу теманы чопчу бүгүн биһигини кытта ырытыһарга бэйэтин билиитин, саатын, көрүүтүн, үллэстэ кэллэ бу биһиэхэ бүгүнү куйаар ситиммитигэр холбонон олорор Саха Республикатын культуратын туйгуна Софья Сидорова аатынан бириэмийэ хаһаайката, Нөмүгү нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, култуура этэрээтэ уонна уопсайынан миэхэ бу Нөмүгү нэһилиэгэр аан бастаан бу кииттии кэлэн бараммын культура эйгэтигэр Саамай элбэх туох диэххэ билиини биэрбит, бу культура эйгэтигэр ыҥыран ылбыт коллегам Надежда Егоровна Егорова буолар. Надежда Егоровна бааргын дии? Баарбын. Аха. Сөп, Надежда Егоровнаҕа эмиэ Нэмгин олохтоохторун, эдэр ыччаттарын, бука барыгытын бу кэлбит саҥа сылынан ититиҥ-истиҥ эҕэрдэлиибин. Уонна бу бүгүҥҥү микрорегион күнүнэн эһиэхэ улахан эҕэрдэ тиэрдэбин. Онно Алена Алексеевна бу көрсүһүүгэ ыҥырбыккар бэсиэдэ оҥорорго көрдөспүккэр махтанабын. Аха, аха. Тоҕо диэтэххинэ, эйигиттэн олус элбэҕи истэн, бу бииргэ үлэлэһэ сылдьар кэммитигэр, билигин даҕаны бу алтыһар кэммитигэр элбэҕи истэн үөрэммитим. Ол иһин бу бүгүҥҥү теманы наһаа үчүгдүк бу бүгүҥҥү көрөөччүлэрбитигэр вообще уопсайынан дьоҥҥо-сэргэҕэ бу билиигин үллэстиэҥ диэммин эрэнэммин именно билэммин буллаҕа дии ыҥырдаҕым дии сөп чэ бу темабытыгар бүгүн Надежда Егоровна эһиэхэ убастабыллаах көрөөччүлэрбит интириһиргиир боппуруостаргытыгар эбэһээт хоруйдуоҕа ол эрэн ол хоруйдуон иннинэ боппуруостарга киириэхпит иннинэ дьэ бу темабытын арыйан саҕалыахайыҥ дии бу таҥха диэн өйдөбүл тугуй диэн Тохсунньу ый Таҥхайа диэн ааттыыллар. Киһи аймах уруу туркаттан былыргыттан бу кинини, бу киһини да инникитин, бу биһиги бэйэбитин холобура туох күүтэрин, төһө байыаҕын, төһө уһуннук олоруоҕун, кыыс аймах өттүттэн хаһан уонна хайдах киһигэ кэргэн тахсыаҕын, хас оҕолонуоҕун, дьэ ону даҕаны атын бопуруостары атыны билиэҕин олус баҕаран бу именно э, таҥхалааһын таҥхалааһын бу араас тематынан билгэлэнэр идэлээхчи аhaa сэрэбэйдэнэллэр эбэтэр били көрбүөччүлэргэ баран ну көрбүөччүлэргэ сылдьаллар Мин буоллаҕына, Надежда Егоровнаҕа бу маннык бопуруостаахпын. Бу холобура саха тылынча маннык быһаарыылаах тылдьыта баар. ХЭП тылдьытыгар тааҥха диэн өйдөбүлү манна маннык суруйбуттар. Ороһуоспаттан Кириһиэнньэҕэ диэри Ким эмэ дьылҕатын таҥха хаан тойон туох диэн билгэлиириҥ сэрэбээйдэнии диэн дэнэр диэн суруйбуттар. Онно тоҕо именно таҥха хаан тойон? Таҥха хаан тойон диэн бу кини кимий? Таҥха хаан диэн таҥха хаан эбэтэр була дьылҕа хаан диэн була бу сэттис халлаан үрдүкү айыылара буолаллар. Аны бытаҥха хааны кытта билгэ хаан бииргэ сылдьаллар. Ол кинилэр бу сиргэ бииргэ түһэн кэлэннэр бу нette чыыла тоҕон тоҕус чыыла диэри бииргэ дьаллар. Бу бириэмэ боллаҕына халлааммытыгар э бу сирбит сирбит шаара тугу тэтими түргэтиир түргэн бата эргиэр буолар Очоох балылгыта манна үөһээ дагдайан тахсар сөп. Аны туран буллаҕына бу таҥха хаан кэмигэр ол бу сирбит дойдубут холобур сир шара тука күҥэ ордук муҥутурдук чугаһыыр кэми буолар ол кэмҥэ бу дион серебейдир отон туохтара диэн мин өйдүүбүн бу вибрациялара киһи энергиятын вибрацията үрдүк частотаҕа тахсар ол иһин буллаҕына туох Иччилэргэ чугаһыыр. Онно туохтуур стаайар, лиэс эрэбиэйдиир, туох дьоҕура арыллар. Онно ити көрбүөччүлэр, ити таайар оннук тугу ордук ордук онно дьоҕурдаах дьон ол бириэмэ үчүйдүк көрөллөр, үчүйдүк сирибийдилэр. Он дигинен буллаҕына бу эһэтте чыыла туон тоҕус чыылаҕа диэри киһи чуумпураан, элбэхтик айдаарбакка бээтин ииллэнэр кэмэ. Бээтин буллаҕына били интуицита күүрэр кэмэ. Һээп, олим буоллаҕына бу кэмҥэ тиэс сэрэбиэдэнэлэр хайылар аны туран була били сирбит түргэнник эргийэр буолан ол бириэмэ бу туох бааруу барыта үөһээ маннык дагдайар ол бириэмэ давлениялаах дьоннор давлениялары үрдүүр бу кэмнэргэ үгүстүк дьон давлениета тахсыбыт олохлор гипертоническай ырылаахтар давлениялаах дьоннор иин геннере онна хаамай билигин өссө те туох болла диэн полная луна ол бириэмэҕэ эмиэ били киһи уута киһи балаҕан бырыһын утан турар дии ол иһин онтуката маннык эмэ дыгдайар киһи дыгдайар ол иһин бу кэмнэргэ бала олох сэрэнэн айдаарбакка эгин сылдьар онно били ичилэр тахсалар дуу ичилэр эгин Онон буллаҕына айдарбакка-куйдаарбакка улахан хамсаныылар оҥорбокко, наһаа барбакка-кэлбэккэ тэринэ сылдьыллыахтаах диэн. Аа, сөп. Аһаа, махтал. Айыы, били туох сэттис халлаан айыыта. Айыта, аһаа, дьэ. Онно дьылҕа хаан суруллар кэмэ. Дьылҕа хаан суруллар кэмэ диэ. Аа, сөп. Дьылҕа таҥарата дииллэр, улаата былла таҥара диэн булла таҥар диэн. Биһи дьылҕабытын таҥаан, суруйаан, оҥороон кэлгэн диэн. Сөп, сөп. Ону именно ол именно ол аата бу тохсунньу ыйга ол э, бу эрэбэйдэнэр ол Ронну былыр былыр жаттан бие бүгүлэрбит эмиэ билэллэр мэ сир халлаан уларыйда буолар. Билигин бола халлаан били күн мутурду э, тохтабы били хараҕы көрдük маннык тохтабы кемэ бэрт ухуур бичир диэн диет

бааллар эбит Сөп. Аһаа, эпичи өттүн чэйдээтибит. Онтон холоро бу а, таҥха кэмин саамай сүрүн геройа диэххэ да, спектакльга курдук да бэйэм өттүбүнэн. Сүрүн геройунан буолар холобура сүллүүкүт диэн дии, сүллүүкүттэр таххаллар диэн диэбит да. Дьиҥэр бу биһиги бу сүллүүкүн диэн хайдаҕын билбэппит. Чэ, үксүн оҕо эрдэххиттэн били эдэр сыдьаҥҥын дьонтон онтон-мантан остуоруйаттан истэн били абааһыга майгынныыр туох эрэ сибиинньэ муруннаах, муостаах, туйахтаах, кутуруктаах диэбит курдук дьэ киһитэ да сүөһүтэ да биллибэт көстүү буоллаа да или или тугуй бу эбэтэр кини кимий иччи даа или туох ту Это была учита дэнэр учите, училера диэн сир. То есть это был hätte жылатуон тоҕус билет тибит уу үллэр кеме. Ол бириэмэ тахсаллар диэн хэт уттат. Онно туран була бу он аҕыс он тоҕус эчөөнү кэнники эппиппи. Онтон буллаҕына бу урну хуруктар боллаҕына маны урууну хуругуна эттэхтэринэ сүү Иллэ онно күн диэн бу буоллаҕына аллараа дойдуну кытта иллээх бол били аллараа дойдуабааларга этэҥҥэ ас диэн эмиэ туох переводтаабыт бу сүллүкүн диэн аны улаахалар булар сүллүкүнү туох курдук көрөлөбүт киһиэхэ мангинаталлар онна туга уох хааһай гина уо бүтүнү били туох сырай диэн сырайдаах диэн сеп онтон христианскай Вералаахтар буолла ити туохта кутуруктаах, мостаах иҥ гына, түүлээн гына оҥороллор дии. Аха. Холобура үксүлэргэ көрөҕүн дьэ холобура били черт курдук диэн хайдар ойууланарбыт кинилэр черт диэн ааттыыллар быйбыла сүллүүкүн диэн ааттыыр буоллахпыт сүллүүкүн диэн ааттыыбыт аха сөп онтон холобура сөп чэчи сүллүүкүн өйдөннө. Онтон холобура бу таҥхалааһын уопсайынан таҥхалааһынтан киһи симбиир туох эрэ үчүгэйи күүтэн били хэрэбэйдэнэр буллай дии. Олор эн оннук холобура бу таҥхалааһын чэмин холобура эдэр сыдьан студенты сыдьан эмиэ били химбиир интириэһиргиигин буллай дии били эдэр кыыс сыдьаҥын били бэйэм боппуруоһум ча туох этэ хас сааспар кэргэн тахсабыный диэбит курдук да ону холобура били кэпсээччилэр хороҕор хэп эдэр били кыргыттааһына дьоно булла хаастан аайын кыргыттарыыны таҥхалааһын хорох хорохтор куһаҕан дииллэр хэп били таҥхалааһынтан барыта үчүгэй буолбат ону бола холобура ол туох эрэ табыллыбатаҕына дуу сыыһа хайда эрэ тутуннаххына дуу хайаатаххына дуу хоччото суох били куһаҕан биттэнэр диэби курдук этээччилэр Ол аата бу таҥхалааһыны сатыыр киһини кытта сатыахха наада, оҥоруохха наада дуу, или хайдах дуу, туох эрэ быраабылалары тутуһуохтааххын да бу таҥхалааһыҥҥа? Таҥхалааһын буоллаҕына туох дигинэн үгүс өттө били аллараа дойду абааһылары кытта сибээстээх, аллараа дойдуну кытта сибээстээх киинсеп Ол иһин үгүс туга кутталлаах менах били сыа-халты туттуу бар буллаҕына охсуулаах. Ону онто билиҥҥилэр ити туох учуонайдар даҕаны ити итэҕэл үөрэхтээхтэр даҕаны билиҥҥи холо куттала хуох чэпчэки быраабыллаахтар оҥоруохха сөптүн сэрбиэдээн холобур ити туох түөрэх быраҕыы били тугу кумааҕыннан уматан көрүү диэн курдук

Үгөрө сыыһа оҥордоххуна... Сатаабат киһи оҥорбот ордук, сатыыр киһи уопуттаах киһи оҥорон, холобур, ыҥырбыт туохтарын төптөрү ыытар им боллаҕына. А, вот оннук курдук ти. Олобра алгаска ол били туохтар дииллэр диттон анараа бараал бут дьоннор били туохтарын ыҥыраллар дииллэр бут. Ол туохны ол үшін бөлүөҕэ ыҥыраллар дии.

Ройдокомтон элбэхтик оҕустарбыт киһи примердара бааллар холобурдара. Оны кэпсээччилэр да, уруйааччылар да аныдьыбыт да. Онтон Септика оҕустуру холобур туох-туохтарын сегунна холобур карта бырактары ген ити калгылаа дьоннор туох эрэ проблемалаах дьоннор билиэхтэрин баҕардахтыы көрбүөччүлэргэ хомдьааччылар дии. Онно көрбүөччүлэр холобур сөпкө да этээччилэр бааллар. Ол гынан көрбүчү барыта биирдик буолбатах. Холобур, мен те Арчи диэтин куорат Арчитын диэтин иһинэн сайдыы диэн түмсүүлээхпит. Онон Арчига элбэхтик кэрдебин, онно элбэх кирбэччини кытта били алсыһым булла. Ол гынан биир вопроска холор тустуунан кирбэччи тустууну эппиэттен сөп диэн билэбин.

олох суох тымныы кэлэр диэн эппит этэ онньо гынан просто шугылы стресстэн эрэйбэҕini көрбүтэ онтон атыҥы барбытын оо олох тыыннаах бу только элбэх киһи ортотугар сылдьар игин диэн онтукпут буллаҕына уулуссаҕа өйүн сүтэрэн балаҕа киирэн хаалбыт телефонун сүтэрэн кэбиспит инньэ гына була дьоно кыйынаппакка оннук инньэ гынан стресс буолбуттара дьонноро тоҕус күнү быһа көрдөөннөр Онон буллаҕым холоот биир көрбүөччүгү көрдөрөн баран атымҥа эмиэ атыттары эмиэ тохтоххо наада. Истиэххэ наадата. Истиэххэ наада диэбин анам. Кирини эрэ муурда. Аха. Сөп. Ол аата бу таҥхалааһыны чэм мээнэ боростуой киһи мээнэ билбэт буоллаҕына оҥорбот ордук диигин ди. Аха. Онтон холоробут таҥхалааһын араас көрүҥэ баар буоллаа дии. Примерно төһө көрүҥ баара буолуой? Ити более сложнайдары кытта уонна боростуойдары холобур хайаатахха. Онтон бу более Сахалар геннэрэ уонтан тахса баар этэ үһү. Маннык испиэн оҥорбуттара. Били дьон оһуобай туох маассабайдык туттар былыргы туохха холобур остуол сүүрдүүтэ тэрбэс хаамтарыыта гин диэннэр балар иччибит да түөрэх быраҕыыта ойбону иллээн сылгыны иллээн дигин диэн түннүк анныгар олорон иллээн иһин диэннэр билигин муннуктары биһиэннэрэ оҥорботтор ол анныгар буоллаҕына Өксөй ити таҥха бириэмэтигэр ол көрбүөччүлэргин кэлэллэр дии. Таҥха бириэмэтигэр ол көрбүөччүлэргин араас нумерологтарга да сылдьаллар. Билигин була бээлэр оҥороотаабаттар үксүн били оннуктарга дьаллар дии. Оннук тэрээһиннэр бололлар, онно онну кэлэннэр билэн бараллар холобур. Так, бастабыллаах көрөөччүлэр, истиҥ истээччилэр, дьэ бу наһаа үчүгэй интириэһинэй теманы таарыйдыбыт. Эп, мин була сразу этен кэбиһиэхпин баҕарабын зуммут а вдруг арахсан хаалар түгэнигэр баһаалыста ити же киирбит сылтаҕытынан өссө биирдэ холбонон киирээриҥ сөп аха сөпкө онно буоллаана Мин буолааны өссө биир вопростаахпын Егоровнаҕа. Холобура бу таҥхалааһын, дьабу сэрэбээйдээһин дьи эһи бэйэҕит итэҕэйэр буолуохтааххыт. Дьэ, Егоровна. Уонна буоллаана биир биир вопроһун

Куораты ырахан. Ханныгар ханныгар түмсүү диэтиҥ дии? Мин сайдыы диэн түмсүүлээхпин аhaa. О бу сайдыы диэн түмсүүгэ аhaa. Дьиччоҕона биир эмит маннык бу баҕар көрөөччүлэр били интириэһиргээннэр сэрэбээй оҥоруохтарын баҕарыахтара дии. Ону буллаана биир эмит сэрэбээйи вот э, сэрэбээйдиир туһунан сиһилии наһаа чудик быһааран кэпсиэҥ да. боруобаланан көрөр гына наһаа били куттала суох оҕус куттала ол сервейдээн холобур ойууту иһикке дириҥ иһикке уукутан баран чүмэчини матан бара болбоскатын кутан онно туох фигура тахсыбытынан билиэх көһө аха ол онно холобура ол восканы тутарбар тугу аһаныыгын да или тугу аһа этэбин дук Тугу билиэхпин баҕарарбын да? Быйылгы сылга туох буолуо эмиэ, туох миэхэ буоларый диэн кутаҕын, туох уларыы тахсыгай диэн. Онно холобур икки буолан төбө көстүө, холобур ыал буолан буолаҕын диэн, или туора баҕаччы көстүү, күлүүс курдук көстүө, хаҥа диэлэнэҕин диэн диэбит курдук.

Э, ол Даня диэн хайдах биллэбиний? Отем боппуруоскун саныым буллаҕа дии. Ону үтүрэххин буллаҕа дии. Холобур, олоччу түстэҕинэ, маннык олоччу түстэҕинэ буллаҕына олата да. Умса түстээн умса түстээн нет. Ханнык ханныгынан быраҕабыный? Любой ханынан да. Маннык ханнык дэнгэ маннык. Аха, без разницы, да, правая или левая, уҥа ду хаҥас ду. Аа, сөп. Аха. Боробалаан көрүллүө бэ. Мин эмиэ урут студентка сочиствовать Кумтан тутан баран тарелке умата манна күлүккэ көрөҕүн. Онно күлүк тахсар ди. Ити чистики туттар. Инник холобура күлүк. Оҥорон сөп туох тулахан туохсууту холобур. Аа, сөп. Аны холобур бүлүк көргө булан мин оскуолаҕа сылдьан гынааччыбыт. Сэп кыргыттар били түмсэммит. Ата били оскуола хаан кылааскайын буолла дии, ахсыс, тохсус ин кылааскай. Наһаа интеллигентчибит ону. Мин хана мин тугу да көрөччүм хуох. Маны били кыргыттар көрөллөр аҕай маны. Ону наһаа шидик көрөллөр. Оҕо көстөр эҥин диэбит курдук тугар дьиэ көстөр эҥин диэли мин көрдөхпүнэ олох кыайан көрбөппүн ону маннык дьон фантазиятыттан инник дуу хайдах дуу диэбиккэ дуу или бэйэм оччоругар итэҕэйбэтим эбитэ дуу дьикти баҕайы тугу да көрөөччү буолбун эн буоллаҕына ол күлүк образтан көрүөхтээх ото маннык көстөр дии ол онно били хайдар силуэтин дальше образтан көрүөххүн наада

Били А, сөп, сөп. Ыт көрүннэҕэ рук диэн, рук диэн курдук дьэ. А, э, оннук курдук диэн дии. Сөп, сөп. Сырҕалаах куллаан огдоҕо киһи, огдоҕо киһи эбиччиэххин сөп. Ээ, сөп, сөп. Аха. Так, короче, тинне буллаана бэйи бэйэҥ буоллаҕына туох оҕосколоххун наада эбитий а то кругозоруҥ элбэх буолуон наада уонна элбэҕи билиэххин наада буолла дии мээнэ ол сыарҕа наада оннук быһылаах Аха. Дьэ, дьэ, биһи иккиэн эрэ кэпсэтэ олоробут. Билигин буоллаҕына баһаалыста свободнай микрофону биэрэбин. Убастабыллаах көрөөччүлэр бу кэпсэтии тугугар вопрос үөскээбитэ буолуо, баһаалыста эһиэхэ тылы биэрэбин. Аһа бэйэҕитин билиһиннэриҥ дии, арааһан эмигүттэн эрэ буолбатах быһылаах манна биһиэхэ наһаа ыалдьыттар кэлэн холбонон олороллор. Пожалуйста, Надежда Егоровна, туох вопроснааххытый? Или санааҕытын этиҥ, или бэйэҕит эмиэ били туора көрүүлээх, эмиэ били туох ити таҥхалааһын туһунан билэр буоллаххытчы информация баһаалыста үллэстиҥ

Онно дьэ онно туох диэн оттон бу сүлүкүйтэр тахаларынтан бу былыргы дьон буллаҕа иһин бир били тоҕо абааһыны интэҕэйлэртэн иһиннэр диэн иһин анаабатахпыта буолуо. Эһэ бу сүлүкүйтэрэ диринэн ту көрбүт киһи суох буллаҕа дии. Ол гынан мам били ханааларыгар туох эрэ нечистая сила буллаҕа дигине. Ону били анараа дойдуну кытта нечистая силаны кытта алтыһыы курдук буолар быһылаах эти туох. Өлүкүүн иһиллээһин, итинник ити ыарахан баҕайы маннык суохтакларга гадаанньалар хэрибейдэр холобура. Таҥхалааһын сэрбей диэн тустуспа буолар эбитэ. Херебей диэн баата холобура арый боростой безобиднай. Иһиэҕэ олорон бу хаартыннан даҕаны, ол бүргэ сүүрдэн даҕаны, кумаахы маттан, дэрбэт сүүрдэн игин хайыллар эбит. далайдыналлар эбит онтон ити улахан туохха таҥхаҕа киирэллэр эбит ити ойбону иһиллээһин сылгы кэпсэтэрин иһиллээһин күннүк анныгар иһиллээһин сэргэни иилии өлбүт киһиҥ уоҕун иилиинии суорунаны сүүрдүү остуолу хаамтар итинниктэр киирэллэр эбит итиннэ булаана үрдээх били кутталлаах буолар эбит Оны били туох эмит хайдах эмит куһаҕан баатар таҕыстаҕына хайаатаҕына алдьаннаҕына гин били санаалары түһэн хааларыт ону били уже киирэн хаалар быһылаах туохтарыгар бу куһаҕан сыл буолар ону сикти дьоннор отто бу аныгы цивилизованный кэмге олоро буолан наһаа тиийбит эрбийтиммэттэр балаати онтон дииталларон диитначе кырдык ол дядям куттаргын оонньуутун сөп быйыл кыргын тахабын доо гин диэн деме хайааһын баар дии сап утахтарым маны били бүлүһаая отуган баран тутаҕа маны биирин кыс биирин уол оҕорум баан быйыл айка таххат буойем ли маны ырытталлара бу сонно боллагана утахтар биле маны силбэһэн бэйбэйэ илиһиннэхтэрин баата бу кыс быйыл ыал болар диэм туох таньна лохан тала боппуллаа ди тон болбатаханы быйыл болбат

Этэрбэс таба батар аныга тахтан сылдьа киһэхтэн симылаһай. Онно били дьиэ иһиттэн аантан хагалаан оһоххо диэри холумтаҥҥа диэри маннык биир-биир ууран маннык хаамтаран иһэллэр эбит. Биир киһи уурар, онтон биир киһи уурар, онтон биир киһи уурар. Ким гиэнэ, ким атаҕан таҥаһа инники холумтаҥҥа бу тиийбит, ол кыыс быйыл эргэ тахар диэн эмиэ сыаналылар эбит. Итини киин курдук

Онтон оннун аһа куһаҕан үүтэх хабата. Отуон эмиэ кутталлаах сэргэ тула Ол хайда сураҕаны хаар хайыр диэн. Аха. Сэргэни тула биле. Сиидэлээн бараҥын биле көрөҕүм ойуутун. Аны ыйытыга көрөҕүн. Ойуутунан көрөҕүн. Холобура ол куһаҕан ойуутахха хоруоп интересин тахха эмиэ куһаҕан курдук болан хаалар ди. Онтон бала туора төрөө нэгинте туора

туох да буоллар Олен аны төрүөх мөлтөх буолар Тинник элбэх харибийтери маннар эмиэ били ким били үөрэтин диэбиккэ отун били туохпут быһыытынан үлэбит быһыытынан билсэр кыратык билэбит онно то эдэр сылдан кытыгы бүлүһэ сүүрэрэ тыгыдыктыы Наһаа билэр курдук саныыр, хайдара, билиҥҥэ дьиэдэр кырдьык билбитэ диэн түгэннэр элэхэ бааллар. Даже кэргэн таххар уол аатын этэн, хас сыллаахар кэтаххар, сөп кэтэр этэ. Сөп, дигине. Ону ким аньа сылдьыбыт, аньа сылдьаллара буолу индиҥ ынам оттон аньа сылдьар киһи хайдах билиэҕэй диин никини хим биир, улаата хим биир тутуга. Наһаа таҕайар буоламмыт таххара буолуо. Вот оттон ньыгынна хаартыннан эрибийдиэ эрибийдинээччибит эмиэ хиппайтаххар курдук буолааччы онута билим дьэ айылҕаттан айдарылаах дьоннор конечно олох атыттар буоллаҕа дии атын эйгэҕэ сылдьар дьоннор кинилэр кырдьык билэллэр ону эмиэ да кутталлаах оттон эмиэ били безобиднай өттүн билиэххин баҕардаххына эмиэ баран Отут кинилэр куһаҕан өссө эппэттэр буоллаҕа дии били туохтан ханарытын этэллэригин Хантан арытан аһыы. Вот отто ти дьоннор наһаа итэҕэйэллэр дии көрбөөччүлэргэ дии аччы иитигин наһаа сыдьаллар дии олох уочарат бөҕө буолара эбитэ дии киһи бөҕөтө биһиги Тоһороктор эмиэ манна кэллэ. көрбөөччүлэр биһи эмиэ аҕалан маны нэһилиэнньэҕэ хас таһыланньык тохтото сылдьыбыппыт сэрэбиэдьиттэри аҕаламмыт даже нумерологтары игинчэнник хайа баар өттүнэн сэрэбиэдьиттэр таас көрөөһүн Галина Петровна Лайын кэлэннэр эмиэ ыта сылдьыбыттара. Үчүгэй сорох дьон сөбүлүүллэр. Сорох дьон булаҕына эмиэ утараллар, куһаҕан аҕалаҕыт туоҕу диэннэр. Хараҥа суох алаат диэн, үлэтин таххарга эмиэ халгана сомстаҕыт диэн. Таки арааһынайдаан ылынар. Безобиднай өттүн киһи оҕорун сөп булаҕа дии. Бэҕэн үчүгэйдик аҕайын наһаа үчүгэй диэн гынан үөрэр булаҕынан. Кутталлаах буолбакка эрэ. Оттон Анастасия хэлэнэҕин дуу? Билигин в данное время инник вообще хайыгын дуу сэрэбээйинэн дьарыктанаҕын дуу бутанхан кэмигэр? Хана дьээбэннэн манна туохайын көрөөччүбүт, күлүгийин көрөөччүбүт эрэ. Онно дьиэҕэ туута эрэбиирдэммэт. Хайдана маны итэҕэйэбин бу туох кэмигэр бу халлаан туох бу туох бата куляр кэмигэр атын күүскэлээн хаалыам сиппиин диэбит диэбэт гын гыммаппын ол оҕолорбор да мен советую аа инникини билэ хатыырчы хайаабыппын билээбиппин туох барыта бириэмэтигэр кэлиэ диэ үчүгэйдик олорор иэн барыта үчүгэй бараныар буллаҕына киһи ону инникитин билэн арыйан билэ аллараа туга арыйан кэспэт ордук чианыыбын мин холобур туора проблема ин бар буллаҕына кыһалка баар буллаҕына билэ Или аһатыахха наада да? Аа, аа, Сүбэ холобура ти Ага. Ото холобура бу ити а ото бу хааччахтаҕаны наһаа мэһэйдиир ди бу ыарыыбыт киһи били хайыаҕын дьону түмэн оҥоруоҕун. Дьигинэн бу бүгүҥҥү көрсүһүүбүтүн прямой эфирга оҥоруохпутун баҕарбыппыт. Буна Нежда Егоровнаны антах клубка ыҥыраммыт. Баҕар даже бу маннык били сразу на месте уун-утары олорор эрэ били маннык гынан иин диэн биир эмит тугу баҕар көрдөттөрүөхпүн иин баҕарбытым. Аны чэ кэбисбэ аха лучше хайыахха диэммит, бэйэ-бэйэбитин харыстаһыахха диэммит бузумунан кирдибит. Эп аны была холобура өссө биир маннык вопростаах Надежда Егоровнаға мына Анастасияға болуо дии. Дьэ бу үчүгэйи да эттиир, куһаҕаны да бүттэ да маннык этэр уонна куһаҕаны да бүттиир диэн буолла дии, ити табыллыбатаҕына аты туора куһаҕан көһүннэҕинэ эҥин диэн дии, ити эттигиттибит да. Оннуку холобура киһи биир эмит тугунан иҥин маннык көннөрөҥҥүн, маннык хайаабаккын да хайдах даҕаны, уже буолла да оннук буолан хаалар да. Холобура биир эмит ыраастыыр алгысчытын наҕалан дух хайдах оннук киһи көннөрүөн сөп эбитэ дуу уже оннук буола аалара буол наһаа ылымнаххына оннук гыныаххын син булла атак киһи ту биһи обычно алаадьы буһанан суттаһаарабыт уунан суунабыт онно били дии ыраастыыбыт буруолатарбыт

ханна эрэ көннөрүөхпүн сеп тону диэм диэн чаатайытабын отону көннөрүөхпүн Арахсааллааны ти хостан кирби. Аха, ити ити бириэмэбит бүтэр аха. Ол иһин ки маан сереппитим дии киирэллэр ини дьоммут кыратык кэтэһэ түһүөхпэ. Аһата ти бириэмэбит оробуна түөрдэ мүнүүтэлээх буолла. Уонна это как бы били ухуур диэби курдук ити оҥорон биэрбитэ уолбут. Холобура ити холобура ити танкалааһын аты ти себера бэйденербер ити мааны иппиттым ди. А вдруг куһаҕан тугара хаятаҕана ону хайдах көннөрүөх таһыбыр. А сэрэбиэйдэнэргэр куһаҕан туох баар буоллаҕына да. Ото киһи Холо сэрэбиэйдэшиҥ болла киһи дьылҕата программата уруллан кэлэр дии. Кинилэр булаан уже бар болла да. Ол информацияҕын кинилэр аагаллар. Ол онтон кэпсииллэр холобур. Аа. Сөп, сөп. Онуттан уларытаа тыахха иһин буллаа дии Тоҕо диэтэххинэ этэллэр дии киһи дьылҕата бэйэтин илиитигэр диэбиттэн дылы да арыйан икки суоллаах кэлэр киһи икки уоллаах кэлэр үшүөттүр куһан өттүлэр диэн ону дьэ куруук диэн талаҕын шөйттүөн бараҕын ду куһан өттүөн бараҕын ду диэн оннук булла Иккитэ эрэ бэриллэр. Оттон куһаҕан диэн холобур дьоҥҥун кытта кыырса сылдьар, өстө сылдьар буоллаххына, олон ону дьонун куһаҕаннык саныылларын иһин туохтур около кэпсиир буоллахтарына, онен бырастыы гынан дьоҥҥор дьоҥҥор били үчүгэйдик сыһанаахаттан кинилэри бырастыы гынан уларытатын иһин булла. Холобур, ол эрэн брас ол эрэн бырастыы гынар эмиэ оноолордоох хаамай ыарахан ичи баарһап бырастыы гынар ону буллаҕына холобур ону бырастыы гынар эбитэ буолуо өстөөхүн кытта били эмиэ туохтуоххун баҕарбаккын дии Оччоон чуумпуран олороҕун бэйэҥ дьиэҕэр, онно ол киһи уобараһын хараххын симэн көрөн бараҥҥын, ол киһиэхэ тапталгын, туохтугун эйин таптыырбын, эйин тугу оҥорбуккун бартын бырастыы гынным, пока ол киһи уобараһа эйиэхэ күлэн эппиэтиэр диэри оннук туохтуун ити ыарахан конечно ол оннук гынан бээҕиттэн кинигэ куһан сыһыаҥҥын бартын уларыттаххына Эн кинини утары көрсө ылар этиэххэ ыарахан боллонно обраһыгар этиэххин наада. Хаһан бэйэҥ тута сылдьар туоххун суох ороххо диэрчи ол тииҥ эми уларыйар. Э, Оннук диэн үөрэттэбит оннуннук үөрэммиппит. Инньэ гынан били туохпутун ыраастыыбыт. Ону дьону кытта сыһаҥҥа эмиэ уларыы барар. Ол өйгүн санаа уларытан оннук гынахын сөп.

Эт, аһа. Так, бэрэ дьоммут киирдилэр ду, паара оһоҕо хаспытый түөт устукабыта. Аха, бу бүгүн наһаа үчүгэй, наһаа элбэҕи биллим сеп. Бу киһи кырдьык алтыһан, бэйэ-бэйэтин кытта кэпсэтэн, санаа атастаһан наһаа элбэххэ үөрэнэр. Аха. Уонна буллаана бу сэрэбээй туһунан уонна таҥха диэн. Ити сэрэбэйтиир, таҥхалыыр диэни, если честно, мин бэйэм билбэт эбиппин одно и то же диэханныыр этим ити холобуран анастасия диди вот сэрэбэйдиир диэн ити более легкое диэтэ ди чэпчэки хоҕос көрүҥнэрэ да онто тик более туохтаах ыарахан хоҕоста урут уруккаттан биле таҥхаламмыт туохтар это более сложные да ата арахсар эбитти Антон была чамин уона жоммут эссе биллибэттер Таҥха диэн дьиҥинэн куһаҕан буотах таҥха хаан диэн дьэ кини таҥха хаан диэн буоллаҕына эттис халлаан айыыта ол кини үрдүкэ айыы билгэ хаан дьылҕа хаан таҥха хаан диэннэр ону ол таҥхалыыр куһаан диэн буолла то таҥхалыыр диэн буолла ол тимби серебейдээн буолла только буоллаана куһаҕан ыарахан серебейдээн барар а то били бэйэни билгэлэнии туохтаны онно чэпчэки ити була методтара булла сөп аха так өссө ким вопростааҕый кыргыттар манна ким эрэ сэмиэ холбонон олорор или бэйэбит эрэ да бу штука диэн бэйэбит эрэ быһылаах организаторбытын кытта да сөпчө бу бүгүҥҥү көрсүһүүбүт биһиэнэ полностью записьтана турар тоҕо диэтэххинэ бу үлэбитин биһиги түһүлгэбит сайтыгар эмиэ таһаарыахпыт төйтэххинэ бу сайтка кэнники дьоннор киирэннэр бу көрсүһүүбүтүн истэннэр бу бэйэлэригэр эмиэ элбэҕи ылыныахтара диэммит ол сыалтан соруктан бу запистыыбыт аха оннуттан надежда егоровнаҕа махтанабын бу мин этиибин ылынаҥҥын, бэйэҥ билиигин, бэйэҥ бу олох көрүүгүн биһиэхэ бу үллэстибиккэр, бириэмэҕин бүгүн харыстаабаккаҕын биһиэхэ анаабыккар барҕан махтал. Инникитин даҕаны биһиэхэ сүбэ-ама буола сырыт уонна арааһа түмүктүүрбүт буолуо, дьоммут эбиллибэтилэр. Бу саайтка кэнники холбонор диэтим дии, ол иһин эн баҕа санааҕын бу бар дьоҥҥо баҕа, баҕа санааҕын баһаалыста истиэхпитин баҕарабыт. Оттон аан бастан бу кэлбит сыл бука барыбытыгар этэҥҥэ астын, доруобай буолуохайын, чэгиэн чэбдик сылдьыахайын, онно олоххо махталлаах, тапталлаах буолуохайын. Оннук. Эн эппитин курдук барыта этэҥҥэ буоллун. Чонтон бүгүҥҥү көрсүһүүбүтүн истиҥ истээччилэрбит, көрөөччүлэрбит, куйаар ситимин нөҥүө холбоммут бүгүҥҥү кэпсэтиибитигэр кыттыбыт уонна саамай бүгүҥҥү геройбутугар Надежда Егоровнаҕа барҕа махтал уонна бүгүҥҥү көрсүһүүбүтүн түмүктүөххэйиҥ. Аныгыскы өссө даҕаны интэриэһинэй темаларга Zoom нөҥүө, бу сыһыарыы нөҥүө көрсүөххэ диэри. Этэҥҥэ буолуҥ. Пока-ларың. Махтал, Надежда Егоровна.